Биһи быйыл ытта көнөнө муҥхата диэни тэрийдибит. Э, манна э, тобу муҥха сүрүн сыала-соруга э, эдэр ыччаты оннуттан аҕа саастаахтары таһаарар айылҕаҕа муҥха ааһарытынарыы буолар. Э, манна э, былаан быһыытынан оттон биһиги э, нэһилиэкпит хаамыы ытык кырдьаҕаһа тоҕус уон биэс саастаах Винокуров Иннокентий Афанасьевич муҥхабыт хаһаайына буолар. Э, кини тахсыахтаах этэ. Пахомов Данил Данилович, эмиттэн нэһилиэкпитигэр иккис муҥхабыт. Онуоттан бу муҥха хаһаайыттарын иһин таһараммыт бу эбэбитигэр таһаран сынньатыаххайыҥ онуоттан төрүт үгэһи бу иминнэ кырдьаҕас саастаах дьонтон ылыаххайыҥ диэн ыллаах-соруктаах тэрилиннэ. Онуоттан бу билигин кырдьаҕас дьону өйдүөххэ сөп, булуктаах ийэҥ кэмҥэ Иннокентий Афанасьевич доруобуйатынан хаччахтанан кэлбэтэ. Онтон оҕонньорго кэлэн иһэн киирэ сырыттыбыт. Үөлээннээхтэрин көрүһүннэрдибит, долгуйда, астынна. Онтон бу тэрээһиҥҥэ кыттыбатаҕыттан улууһун хомойон хаалла. Онтон алҕаан күөх боллох көмүс хатырыктааҕыттан бэристин ииннэн чуумаатык алҕаан атаарда. Бүгүн биһиэхэ э, тоҕуһун иккилээх э, оҕонньор тоҕуһун иккитигэр сылдьар оҕонньор бар. Э, Бүбэкин э, Иван э, Афанасьевич э, ону таһынан э, Пахомов Данил Данилович Слепцов Баһылай Баһылайыбыс э, онтон нэһилиэкпит дьоно тоҕуруһа мустан э, бүгүн Э, тоонча киһи таккан үлели хиджер биһиги улаана хатырыктар усанан хатырыктар түмсэллер ден эр дьон түмсүүтэ бар сааһын аайы көрсөммүт хайыбыт нэһилик инники үлэлэрин арыгалаан туох хайа өттүгэр сайдан хэбин ийэн сөбүлэһэбит онуттан ол быһыгар кыра культурнай мероприятиялардаах онно бу быйыл эмиэ онно чүөчэлэрбит ымсыыраннар Бунаача үрдүк түмсэҕит диэннэр, ордук ханааннар биһиэхэ эмиэ тугу эрэ тэрийбэккит диэннэр, оннуттан бүгүн эмиэ бу маннык муҥха тэрийбиппитигэр чүүчэлэрбит эмиэ кыттыһан кэллилэр. Оннуттан бу тэрээһини инникитин ыллата ыытар гына традиционнай оҥороотохпут. оҕонньоттор оттон эргээтилэр, оннуттан ыччаттар даҕаны манныкка түмсэн уйдаан үөрэллэр. быйыл биһиги Хатырык нэһилиэгэ уулуссанан муҥха атахха бэһис күммүт буолар. Ата биэсэ атахха аһардыбыт. Онуттан бу сезону хабар тиһэх муҥха буолар быйылгыга. Уонна Сибиир төрүтүнэн муҥхаҕа дьону таһаарыы именно бу саастаах дьонунан холобур оҥорор. дьон түмсэрин, онуттан төрүт үгэһи именно балык кэлбэтиттэн дьон кэлэйэн именно атын эйгэҕэ били Хайдыы кэлэн иһэр, тугуһу умнан иһэбит, ол иһин дьон тахсыыта арый мөлтөөн барбыта. Онуттан ону сөргүтээрибит бу кырдьаҕастарбытын инникитигэр уктаммыт таҕыстыбыт. Бүгүн ол көрдөрдө, дьон таҕыста. Инникитин маны салҕыы традиционно тылын аайы ыытар буолар дии былаанныыбыт. Оҕобун алта аастаах кырдьаҕаспын Хатырыкка төрүттээхпин. Бу Прокопьевтар диэн бу тыһыынча тоҕус сүүс тыһыынча аҕыс сүүс отут сыллаахха Чурапчыттан Толстоуковтар диэн киирбиттэр. Ол киирэннэр Итэҕэл кэлэн фамилияларын уларытан Прокопьев диэн таҥара онно фамилиялаан Прокопьевтар диэн күнчэ өттүс отут сылталата ол Чурапчыттан Төлөй Дириҥиттэн кэлэн олохсуйбуттар. Олортон биэс аҕа ууһа Прокопьевтар бу атырык сиригэр төрөөн үөскээн олорон иэс аҕа ууһа тыллар билигин мин соҕотоҕолоробун уонна бу Уйбаан аймахтара бааллар буолар олор бара это бу эһи билигин холобин билиу былааһы кыайан өйдөөбөппүн ол гына бары үчүгэй кэлиэтин кэтэбин курдук кэтэбин олохпут былаата тыл Э, былаас биэрбит балаһыанньаттан куһаҕана оҕохтук олоробут. Бэйэбит дьаһана. Ону ити э, этэллэри курдук ыччат-отто кырдьык тохтообот. Ону буолла сүрдээх уустук. Быһы баһылыктарбыт ылаат тонун тохтотор кыахтара суох. Э, потому что биһаатыр система олоробут. Үлэ баар буоллаҕына, отчааччыт баар буолар. Ада ол үлэни буларга буоллаҕына, үрдээх уустук. Уопсай дьиэ тутан биэрэн бараҥҥын, үлэлээ диэтэххэ, ханта сир булан үлэлиири тугуларый, онно улахан көмө наада. Антоһум ойо барыта тутулуктаах, үрдээх. Мээнэ ылбычча оҕотуоххун.

Салаатыбыт нэһилиэкпит баһылыга бу маннык тэрээһини тэрийэн биһигини быыс үллэһи гэрэгэр атта биһи быкырдаастар мактанабыт диэн диэххэ диибин уонна туох диэххиний Бу ордук өссө даҕаны манныгы сайыннара турдун турдун диэн этэбин уонна оттон кырдьык ата бу биһи бу тахсыыга балык эрэ ыла кэлбэтэхпит таах оттон салгыы сиэ дьоно-сиини көрө диэн таххаммытаттан бэрт Туохха сылдьарыттыбыт итинник бобуохтаах диэбит ээ маннык маннык тэрээһини сыл аайы өссө тупсаран маннык өссө элбэтэн иһэр буолла буоллаҕына махталлаах дьыала буолуох дии эбит уонна туох диэбэй бу Тугу тэрийбиттэригэр бу администрация үлэһиттэрэ маннык тэрийэр манна хоно-хоно үлэлээбиттэригэр улахан махтал. Сүрдээх үчүгэй тэрээһин буолла. Маннык Хатырык администрация тутан баһабыт Юрий Вячеславович толкуйунан кыһаллыбыт үчүгэй тэрээһин буолла. Ол курдук Тоҕон биэс саастаах хатырыгытык кырдьаҕас көстөммүт, киниттэн алгыс ылыммыт. Уонна бу муҥхаҕа тоҕуон икки саастаах, хаамыйаҕа саастаах киһибит Иван Афанасьевич уонна уон саастаах уон саастаах кыра муҥхаһыттаахпыт Петтунча кииһириттэ Өһүрдээш үһү тэрээһин бу кырдьаҕастарбыт аҕыан балай маһааһарбыт аҕыан биэс саастаах дьоннор уонна оттон бу Хатырыкка төрөөн үөскээн Хатырыктарын туһугар ыалдьаллара чуолкай ба. Араа онон били билигин отто үлэлиэххэ-диэххэ үлэ баар курдук эрээри туох ыччат хайдары тохтообото биһигини мунаардар Онно ити этэллэрин курдук инна туора производство наада эбэтэр эбэтэр үлэ холобура төһө даҕаны хааччыйбыт иһин үлэтэ эҥэ хуохуохтан эмиэ бараллара тиэлэр бар. Сону билигин бу маннык тэрээһиннэр бардахтарына улам улам чугас эбэтин көлүөнэлэр чугас аһаммыт өссө үлэлиэхпит буоллаары. Этэллэрин курдук урут дьылларга түмсүүтэ Бу аҕайа хонуктаата отут оҕо туохтаах кыттыылаах муҥха буолбута. Отут оҕо кэлэннэр бэйэлэрэ олох тутан халан муҥхалааннар уонча аҕа учуталлар эһэ сылдьаннар муҥхалааннар имэ кыра балыктаах үөрэн көтөн барбыттара инньэ оттон билигин бу Үлэ барар, эдэр ыччакка бу өбүгэ үгэһин туохтааҕыҥа көрдөрө көрдөрөөҥҥө онон үлэ барар киһиэхэ. Онон бу сүрдээх үчүгэй кини бу кырдьаҕастар бу сүүрбүк көппүт былыр хаһан эмэ үлэлэн ааспыт алаастарыгар, сирдэрэ-уоттарыгар сылдьаллар диэн наһаа долгутуулаах буолуохтаах. Бу санаан көрүҥ, тоҕуһан тантахха хаастаах дьоннор урут сыһыдда манна үлэлээн ааспыт сорохтору төхтөрө баар. Онон наһаа үчүгэй тэрээһин буолла. Махта Хатырый дьаһалтатыгар. Ләкин Гаврил Иванович теммин. Онтон мин маннааҕы хатырыкпын үөскээбит оҕо сылдьан сүүрбү көппүт саамай туохтаабыт сирим бу нөҥүө алааска быһыттаах диэн алааска онно улааппыппыт көрөһөллөр онно аҕабыт булчут иһин этэ инньэ гынан онтон дьэ сыырга түһэн диэн иһин диэн итиннэ дьэдьэннээн хайаан бу алааска улааппыт курдук ананабын бэйэм ол дьону өйдүөхпэр дылы алааска манна туотаабыт чугун этиим этэ бу көлүөнэ иһитимэ диэн хаамай үчүгэй тэрээһин тэрилиннэ. Бу кырдьаҕастары кытта ыччаты бурдук ситимнээн туохтуур бэт этэ, үчүгэй уонна өссө матайдарын кэҥэтэн, өссө тупсаран, хайдах эрэ тугу эрэ ситимнээн бэйэ-бэйэлэрин кытта кэпсэтиһэр, бэйэ-бэйэлэрин кытта тугу эрэ сүбэлэсиһэр гына тэрийэрэ буолла бу баһылык уонна уопсайынан бу хатырыкка бэйэтигэр туох үгэс баар уруккаттан мин аҕа сүбэтин баһылыгынан эмиэ үлэлээбитим инньэ гынан онтон ыла хаҕалаан бу оскуола оҕотун төрүт үгэскэ угуйуу диэн. Наһаа үчүгэй традиция буолла биһиэхэ бухатыыртарга. Ити традицияны өссө кэҥэтэн, оскуола оҕотун бу муҥхаҕа ыгын, куйуурга саха бэйэтин төрүт үгэһин умнубат гына хайдах эрэ оҕолорго тиэрдэр. Ол үчүгэй. тэрээһин. Саамай үчүгэй тэрээһин онно сытар. Уонна то бурдук бу тэрээһиннэр ити бэйэ-бэйэлэрин кытта ситимнэһэн хайаан бараллара буоллар уонна бу аҕа сүбэтэ бу манныкка олох улахан оруолу ылан аҕа сүбэтин үлэтин күүһүрдүөххэ наада. уонна дьонно бу ыччаттары оҕону ситимниир гына туох эрэ ситим диэн тэрийиэххэ наада. Бу наһаа үчүгэйдик тэрилиннэ. Ону өссө үчүгэйдик ырытан, өссө үчүгэйдик туһахтаан чочуйан ол туохтуохха наада олоххо үчэйдик киллэриэххэ наада Ерикова оҥорбуттарыгар наһаа махтанабын